Ka bɔhi wula suna naani din duuri ni suna naani din duuli. A nani suna naani din duuri a nani ma n na mi a ni do kuma n shee kuri n kpe dundun kuli ni nuchimda. Ee bundala bundala
bundala bundala zanima naya ka a yina naya mi ninvuɣu maŋa bɛni pam di ka ti saɣi naya nim yuli ti je ʒili duu ŋɔ ni. Naya zaa mi ma n bi ŋmari ʒili. Ti je ʒili bundana.
Niŋbo dina na ni. Ni suma na ni dunduuli. Dina na ni.
Dunduuli a na ni. A na ni di gbunni. Ni kuri n-kpe yuli ni. Mali ka a na ni a buɣinima nim ni ni n-kpi mi.
Ninsal yɛn doli a o n-di di. Wuduu naan zuɣu n je shiri duu ŋɔ ni ni labi naa polo. Wula bo nayi fɔŋ ni.
Duu maa yɛli tima paŋ suɣilo.
Mini mini ni nyaa maa ninvuɣ maŋli nyaa.
Tɔ!

o ku gbaala zaɣ muni ŋo ndo ka ŋmaan paanu nabi ka di la ŋmaai ka o zaŋ chandas niŋ ndo paanu ka di la ŋmaai ndo ka ŋmaa maa ka di la ŋmaai o chɛli bread ka o ŋmaai ka o ku chaŋ ha niribi chɛ ti dama ka di ti chɛ biɛla ka o voice ta niŋ ndo ka ku zaŋ ŋmaai naange zuubu zuubu maa yɛla to pam Bibiino maa kpalansi ʒiya, bibiino maa kpalansi ʒiya. Bunaya, yɛli niŋ naya ka ti bi nyili. Ka biɛla, to, yuun shɛli n yab ni yɛn chaŋ Maka ka zaŋ ma tabili. A yab chaŋ Maka ŋuna.
A yab chaŋ Maka. Bundala, a yab chaŋ Maka ŋuna, doli n je shiri duu ŋɔ ni. Ka n naan yɛli.
To, o yɛn chaŋ ka o zaŋ a tabili. Ka o zaŋ ma tabili. To.
Ayi, m mi nila Maka yɛtɔɣa. Ti ni kuli paai ti sheegi, man nyɛla bihi ni zabiri sa. To.

bi chɛla zabinima di gbunni n gɔba mi n je ʒiri you see ka lariba n-chi ka a yɛli maa pahi suɣilo ulu ni sa n-lari ni a polo di so
naam o yɛtɔɣa maa di viɛla n zo so n-be datoyili datoyili o yuli m-booni amiinu amiinu ka amiinu o fiili paɣaba yɛtɔɣa haali ti ni bɔba tɔ kamani amaa mi ka wɔligu bɛni ti ʒi sa eh, ka sokam do dundɔŋ ni gbihira ka eh, bi yiŋ maa mira o mba piriŋira kam na o puuni ka o kpe du ti doya gbihira ka zuwa ŋun yisi kpe ni o ti liri bia ŋɔ bia ŋɔ ku dom ka ti niŋ o ʒii ka o kuhi ka a mini ŋun pun tɛni kaman gom ka o gbihiri maa o kuli vuhiri go suma ka bi kpɛna ti bɔhi ni wula ni aminu kpina ni o ti liri ka bi kpuhi wɛ aminu o zaŋ ni yɛ o di o ŋun tɛni ni kuli bɔni Bambo ni niŋdi bo, ŋun o gbahirila lona, bambo ni lona kɔŋɔ gba, ŋun pii o nuhi ni lona ayi ni kana gbahira, ka o buhi paɣa ka o baŋ ni ka. Ayaa! Niriba pam tooi biɛri bi tooi niŋdila ŋɔ maa ŋɔ life story ti shiɣu ka di niŋ gaʒiya be kpe ti shiɣu nima ti bi ŋmari ʒiri ti ni n yili kpɛri la di ka bi kuli so o paɣa na ka o tizobili gba bɔri ni o paagi o biɛli paɣa you can imagine waligu ŋɔ saha ka bi yina ti do dundɔŋ ni kpanyin gba be kpe bin yina ti do dundɔŋ ni ka o biɛli do m baŋ o paɣa ŋɔ ka o tusi ŋɔ gba naan bilimbili n-niŋ kaman gom ʒiɛbo la n-kana ti dɔni tabili paɣa ŋɔ. Naawuni bi yo bi doya kpaagu zuɣu. Bɛ ni do kpaagu zuɣu ŋɔ, wula wula wula wula aa! Waɣani maa yo school boy. Ashee paɣa maa bi dihira, paɣa maa kuli lihiri o mi. O yo school boy ka paɣa maa darigi o maŋa n-niŋ kaman gom maa yil o nina ka yiɣisi ka kpuhi yidana ka kpuhi o gba ka o vaai yiɣisi ka bɛ kpabi sɔŋ. Ɛɛ kpahigu maa n-daa kpe duu n-ti lahi doya o bi yina ŋun lahi yaa dɔni pahi. second one ŋun ku yilina ka paɣa maa gbaai gbaagi o school boy maa n ku gbaai kpaagu maa zuɣu ko n so so kpaagu maa zuɣu ka zaŋ o bahi a doo bi kuhi o bi yɛ shɛli o ku yiɣisimi nyam ka yirina o yirimina ka ti o ba piri soli ka o ba piri o suli ka a doli ba niŋ o mini o paɣa maa bɛ duu maa ni tiri niriba daŋsi bɔha niŋ ka bi taai daŋa bundana to
din ŋmɛrila taba to
Ŋman piri doo buŋ m bɔrigi. He! DJ, Naam.
ŋman piri doo buŋ m barigi. Ŋman piri doo buŋ m barigi. Tɔ!
Ka bɛ yina ti bɔri buŋ ŋɔ shee n-sɔŋdi ŋman piri doo ŋɔ. Okay. Ŋuni n-nyɛ nir ka o guui ti ŋuni buɣili ni, ka di kuli nyɛ hoo-hoo-hoo-hoo.
Ŋman piri doo maa niŋdi shɛm maa. Ŋuni n-niŋdi shɛm maa? Tɔ!
Ka ban niŋ, ai, n-zaŋ ŋman piri doo, a ni nya buŋ maa ni ŋɔ, ai, n yomsi la m maŋa.

E pɔi ka a chaŋ live chɛ a ni di taach maa ka ti zaŋ tuɣi Sagani TV Lanjuu lari Lanjuu lari Waara maa na kuli bɛ duu ŋɔ ni huudu n ti pahi Bundana Bundana o yila Naya na maa mi Naya mali afik n daa pun yɛla Naya ŋɔ na n fiili ba pam you know ba lebi ti slangra n ŋmaara mini n faara Zainab ka ba ti lihiri ba ka n pun zuri m ma Gbinna! Dije! Boole! Ayi, man yɛla n zoma yɛtɔɣa. A zo ŋuna bi yɛn yɛtɔɣa shɛli. A biɛhi jɛla baŋbu.
Ŋuni?
N yi kari lan maa. O yuli.
Ayi,
o ku yula paɣaba yɛtɔɣa hal yɛn ni bɔn bala. To! A mi bi to kumsi.
To!
Ka o bari chɛchɛ, eh, bi boon chɛ chɛchɛ ni saha paai puuni. Saha? Saha paai puuni. To! N ba n tim ma maa chɛchɛ kara maa. Eh. A bari li mi na n ti paai kunkuni. Ka paɣasara ayi kuli gba be a tooni chana, shɛba mi n-nyɛ bɛ gbunyɛŋga kam di bɛn ŋ-ŋɔ. Tɔ!
Ai!
Ka ŋun di zaɣiri ni ŋun zaŋ chicha ŋɔ m-baɣi li bibayi maa zaa. Tɔ! Yɛtɔɣa dɔmi. N du kunkuni ŋɔ, ka zaŋ yino shɛbi sitoo ni, ka zaŋ yino shɛbi nyaaŋa. Tɔ! Ka gbaai kunkuni, n-gbaai kunkuni, n-gbaai dubu, n-gbaai dubu, n-gbaai dubu, ka kuli vuhi di nyɛhigira. Bɛ kuli du kunkuni maa n-sheei bɛ paai bɛ shee m-bala. Ka bɛ niriŋ ŋɔ zali n-ti kpe ni. Ka bɛ zani. Bɛ ni kuli zani.
Ka di zaŋ naan bɛ suhigu ni bɛ ku yaag o noo niŋ a mini o ammi. A bi ka kumsi ka baɣindi paɣaba.
Laɣiri din ku wubo viɛnyɛliŋga amaa naan so ku ŋmasiri doo ni doo m-baɣilir paɣa n-diri kunkuni. Naan ku o dabili ka bi ka chɛli na biliba ka lahi ti ku shɛba ka bɛ ni tɔ di nya kaman Tina, hee, duu ŋɔ ni Tina. o kunkuna gba naan ka ban kunkuna tin baali o du amaa oi ka baali mie muna oi gaashe nima yɔŋɔ ka ziliba o kɛn ba di tiraai kunkuni to dj to niriba ayi to n kuli ko nyuya viɛn yɛlinka niriba ayi n ko nyuya viɛn yɛlinka ka nyuya ŋɔ niŋ pam ka bi kuli chaŋ ti zaŋ kaago loori na eh. n ti shɛbi nyuya maa zaa ayi soli ka bi chani maa bi kuli chani maa ka sarati ka loori ŋɔ ni lori nyuya ŋɔ zaa niŋ kabisi ka ŋunbala la ŋun nyɛ daŋa ka bi zaa kuli nyɛ dansi doya ka niriba kana ka ŋunbala maa o shee zaa wurisa ka no man ŋuna man nyuya nyɛla laaba kɔni noli ka ŋun bɛ wɔlgiri o nyuya o ka ŋun bɛ lihiri ŋuni nyɛ daŋ shɛli maa man nyuya nyɛla laaba kɔni noli man nyuya nyɛla laaba kɔni noli a yi fi an gari tuɣi laaba kɔni maa
loori maa ni luba

Dini n chaŋ ɛɛ bimbila. Ami ŋuni.
Mini n zo so o bela de saɣilarigu. O yuli.
Wei bɔn fi shɛli.
Hudu ti je ʒiri. Ka ʒiri n yɛli wumi kpe. Bisimila. Ti chaŋ mi ti ʒiya ti ni ti kuli ŋmɛ yara yara yara yara yara ka ti zo n chaŋ. Ti yee zo mi mooni yara ŋɔ ka buɣi ŋmani. A mi ka o kani wan bɔbili mi ŋɔ. Wan bɔbili a zuɣu ni poi ni domi niŋ ŋɔ suŋ maa ni o yɛli ni zab chɛba lana ʒe.

Ti ku ŋmaari lan Julius ŋɔ bala ti ni di concert ka ya ni Sakora ŋun kɔlikɔlinima yɛn kpɛla free ka ya sokam pini pini bɛ bi yɛri rasta guy so o bi mi di yɛla a ku kana zomi zomi mini daashi gate o ku bɔbili ka a nya Sakora o kpɛma a ku ka ka o bɔbili ka o yi kpɛma ka rasta guy maa kana o ni bɔbi ka o mali zabiri ka o ni o labi ma ka o labi n ti pili zipiligu n labina zomi maa ku gbaagi o zuɣu o daa piligila zipiligu maa ka lahi gbaai ka ya mi niŋ ni o labi ni rasta ka o mala ka o ku shia soro n ti pirigi o jinjɛm ka ŋmɛ ni asangalli ka zaŋ o gbuna too ka zom maa bɔbili ka o jabihi kpɛmiya wunira dj
afa so bɛ ti fɔŋ ni bi boonila misa kiw misa kiw tɔ ka o mini o paɣa zabi tɔ a paɣa mini a paɣa zabi ka a yɛn ni o chɛma ma ni yɛn yimi yɛn yɛn yɛlimi Kahima ŋmana zoma n yi ti paagi na ka lahi nyaai yili ŋɔ, a ni nya yɛlli. Ka kpɛhisi bila. Ka nyi,
ka nyi ŋun kuli kariti o paɣa o, ka, ka, ka zaya. Duu puuni ka o guma ni o chɛma o lahi nyaai yili ŋɔ, a nini yɛn nya ti gbini naanba maa. O paɣa mini nɛma ʒela o garo lɔŋni, ka o ŋuni n yiiri o kuriganim na, ka o kuli kahira nti di ba niŋ, a bi nya o gbuna ni be shɛm, ka o dii vaazi zani, N gbuna be shɛm, a bɔri li mi? Di je, niŋ o.

O ni yɛli o je puuni chandi maa, n gba n daa yiɣisiri na n-daa je shikuru chandi. Ka Easter ti paai maa mi Easter yi kani na, bɛ booni shɛli ni Palm Sunday, ka bɛ yina ni irin a be irin wula n-doli paɣa irin a di asɔri nim maa n-doli pala ŋmɛri yila nima. Ka n yɛli n ya paɣa, yi zaŋɔ Palm Sunday? O ni o ni buri nyɛ maa na ku bɛ mi eh, n ni biɛɣu mi daa chani laa gbaai 12 o'clock, ka 12 mi. Ko waya wala zaa ko gari mali shili saa pa ma al. Ma zuŋo pam mandi. Ko ni o oi don ar zela. Ne biaɣu. Ko o ma shili ne ka ti cha shi ko ma ai. Zuŋo pam Tuesday. O bi ya shali pa kpem ma. Wednesday. Ko ya ni ni zuŋo na gba kan biebi asiba. Ma yan bela asiba. Ngo to mali shili biaɣu ma ne ma ah. Zuŋo pam Wednesday. Ngo ya mali to. zaŋ o paam chɛndi di ka daa mali ma shili zaasa n kuli gbaagi n nuuni n zaŋ ma tahi you see n ya paɣa maa n ku tooi tam o yɛla Ajia Biba Moshi naa n zom o nam bɔɣu she was so lovely o daa mini kana o daa kɔhirila loomo n daa mini dolo chaŋ ka ti gili nimdi maa n kana ti zaŋ ka o kpaagi o kɔin sɔŋ yɛn shɛla da ka zaŋ namda n no chingɔŋ n ka ti damdi kɔins maa zuɣu ka puhi to n paai ni kenti su kom di saa kɔins maa yɛn tabili la namda lɔŋni ni ku taɣi chɛndi o kɔn lirila surim piɛni ŋɔ

Ka nyɛb so ŋun bɛn daa dali bawali leela ninsala n-kpɛna Naya daa ni n-ti di daa. Ka nyɛ nyɛbiga. Ka nyɛ nyɛbiga n-ti kuli di daa ka yi. Dahin shɛli ka o ti leei nyɛbiga n-kpɛna daa ŋɔ ni, akahinshee bibia gba be daa maa ni, ka ya, ka nya o, ka baŋ o, ka baŋ o, ka kuli dol o, Malla ni ŋɔ m-baŋ a, ka o kuli chana ni m-baŋ a.

ninvuɣu maa lihirila program ŋɔ maa bundala i ŋmarisiri pam n chɛshiri chɛla chɛla bumbo tiɛngi ka mali n vaŋa mi ninvuɣu yaɣa n mali mi kpɛ shoo zuɣu ka chɛ laabo ŋɔ mini ŋun ka ko naya polo oi dj naam n puhiri so n ku chɛni ti puhirila n dɛrɛta ŋuni nyɛ kalin chɛ doo zaŋ apiya pa n chairman n bala zaŋ ti secretary pa papa ni n yiŋ zaa Nangbanyini. Bɔ fa. Ŋun ka yɛn puhi. Tɛma puri zuŋ ka kanila kpɛŋɔ zaasa. Ok.
Ni dimba mini n simnim zaasa. Zaa a puhi.
Ni n sagati ŋuni.